Helo, uh, Steve Thompson ydw i. Uh, dwi'n ddylysydd yn yr adran Hanes a Hanes Cymru ym Mhrifysgol Aberystwyth, a dwi'n cynnig modiwlau yn y cyfnod modern. Uh, dwi'n dysgu modiwlau ar hanes Cymru, hanes Prydain a hanes America. Uh, weithiau cymharu America a Phrydain hefyd. Be dwi eisiau gwneud yn y ddarlith uh, heddi ydy rhoi rhyw fath o syniad o un o'r pynciau dwi'n cynnwys ar un o'r fediwlau dwi wedi dysgu yn ystod y blynyddoedd diwetha. Mae'r model yn canolbwyntio ar hanes menywod ym Mhrydain ers dechrau'r bedwaredd ganrif bymtheg, ac wrth gwrs fel rhan o hynny, uh, mae'n cynnwys um, rhywfaint o ystyriaeth o'r mudiad dros y bleidlais, oedd wedi digwydd rhwng y 1860 a'r 1920au. Ac wrth gwrs, fel rhan o'r stori yna, mae uh, milwriaethusrwydd uh, y syffragetiaid yn ystod y cyfnod Edwardaidd, jyst cyn yr Olympic cyntaf, yn holl bwysig wrth gwrs. Um, felly, yn y ddarlith, dwi eisiau ystyried yn union beth oedd a beth yw ystyr milwriaethusrwydd uh, yn y cyfnod ei hun ac yn y ffordd mae haneswyr wedi delio gyda'r uh, mudiad ers ni. Yn ail, dwi eisiau ystyried sut cafodd milwriaeth ddistroedd a'i phrodi adi, unwaith eto ar pryd, yn ystod y cyfnod Edwardaidd, ac felly y ffordd roedd pobl falle yn deall y, y, y syniad hefyd, ond i ryw radd hefyd yn y ffordd mae haneswyr wedi delio gyda'r mater ers ni hefyd. Yn ola wedyn, dwi jyst eisiau gofyn y cwestiwn i ba raddau roedd milwriaethusrwydd y syffragetiaid yn niweidiol i'r ymgyrch dros y bleidlais ar y pryd. Felly, beth yn union ydy ystyr milwriaethusrwydd? Wel, wrth gwrs, roedd nifer o dacteg, dactegau wedi cael eu defnyddio gan y syffragetiaid yn ystod yr oes e, Edwardaeth ac wedi cael sylw gan haneswyr ers ni. Falle un o'r dylliau mwy cyffredin oedd heclo. Oedd yn syml iawn iawn. Uh, falle bydda aelod seneddol, yn, yn, am, yn aml iawn iawn, aelod seneddol ryddfrydol, oedd rhan o'r uh, llywodraeth ar y pryd, uh, yn sefyll fyny uh, mewn cyfarfod cyhoeddus, uh, yn gwneud araith, a bydd y syffragetiaid yn codi hefyd ac yn heclo er mwyn rwystro'r araith. So rhywbeth cyffre cyffredin iawn, iawn, iawn, a rhywbeth yn cael ei defnyddio yn aml iawn, iawn gan syffragetiaid. Uh, ond yn ogystal, dyn ni'n gwybod sydd oedd Emily Davis yn er enghraifft uh, wedi protestio, uh, wedi gwneud ymdrech i roestro'r ceffil y brenin mewn ras enwog uh, yn ystod y cyfnod yna ac wedi marw oherwydd ei hymdrechion hi. A dyn ni'n gwybod tipyn bach yn hwyrach wedyn, wel yn yr un cyfnod uh, diwedd yr oes Edwardaidd, uh, rhyw ymgyrch torri, torri ffenestri yn enwedig yn Llundain uh, mewn protest. Uh, yn yr un adeg, uh, tanio adeiladau, uh, adeiladau gwag, a gwneud lot o newid wrth gwrs. Ym 1911, y Cyfrifiad, roedd y Syffragetiaid wedi penderfynu boicotio'r Cyfrifiad, a fel ydych chi'n gweld yno, peidio rhoi eu manylion personol lawr yn y Cyfrifiad, ond yn lle gwneud rhyw fath o ddatganiad gwleidyddol. Ac falle bod chi wedi clywed hefyd am y streiciau newyn roedd syffragetiaid yn dilyn pan roeddent yn y cachar yn ystod y cyfnod yna. Yn aml iawn iawn, dwi'n gofyn am myfyrwyr, um, pa rai o reini a ydy'r um, dylliau mwyaf milwriaethus? Um, rai pobl yn dweud falle tanio adeiladau er enghraifft, yn rhywbeth uh, dramatig iawn iawn iawn ac yn filwriaethus, bendant, um, yn creu, wedi achosi lot o newid wrth gwrs, yn werth uh, lot o arian. Ond yy ma' lot o bobl yn dod i'r casgliad bod s- y streiciau newyn yn fwy milwriaethus nag unrhyw beth arall yn ystod y cyfnod yna. Achos trwy'r trais yy roedd y y menywod yn profocio ac yn gwybod eu bod nhw'n mynd i brofocio, roedd yn dangos pa mor dreisgar oedd y wladwriaeth, a Llywodraeth? Um, pam faint o gysineb y gan Llywodraeth tuag at yr ymgyrchwe a menywod yn gyffredinol? Uh, felly, roedd, roedd y trais yma ar gyrff y syffrediediaid yn rhyw fath o symbol o gysineb y Llywodraeth a'r wladwriaeth tuag at fenywod a'i hachos nhw i ennill y bleidlais felly yn filiwriaethus iawn iawn uh, ac yn radical uh, dros ben. Ond yym mae lot o haneswyr wedi wedi cwestiynu ystyr milwriaethusrwydd. Felly dyma Sandra Stanley Holton er enghraifft yn sgwennu yn ôl yn y mil naw wythdege yy a yn deud bod bod ystyr y gair yn falle yy yn ana- aneglur yy i lot ohonon ni. ac yn gwaith hanesir hefyd. Felly, os mae milwriaethusrwydd yn golygu trais eithafol er enghraifft, nid oedd hyd yn oed llawr o syffrydtiaid wir yn filwriaethus, achos nid oeddent yn fodlon tanio uh, adeiladau er enghraifft, a neu wneud rhywbeth tebyg. Felly, dim ond llond-llaw o syffrediadau mwyaf radical, mwyaf milwriaethus oedd yn gwneud y fath beth uh, cyn yr Olympiad Cyntaf. Ar y llaw arall, os mae milwriaethusrwydd yn golygu rhyw fath o ymgyrch gwleidyddol a oedd yn herio'r status quo, a oedd yn uh, mynnu uh, estyn yr etholfraint i fenywod hefyd, felly mae'n bosib i ddeud bod um, yym y suffragists, yr ymgyrchwyr cyfansoddiadol er enghraifft, mor milwriaethus mor milwriaethus â'r suffragiaid hefyd. Uh, achos roedd unrhyw ymgyrch gwleidyddol gan fenywod yn ystod y cyfnod a oedd yn anelu at newid uh, gwleidyddiaeth Prydain yn filwriaethus. Ac felly mae hynny yn bersbectif eitha diddorol, mae'n rhywbeth i ystyried, ac os dyn ni yn ystyried e, falle bod yr National Union of Women Suffrage Societies, hynny yw yr adain cyfansoddiadol yn yr ymgyrch dros y bleidlais, hefyd yn filwriaethus. Achos erbyn yr oes edwodaidd, yn enwedig diwedd y ddegau cyntaf yna o'r ganrif, Uh, roedd canghennau wedi cael eu sefydlu reit ar draws Prydain, a oedd yn cynnwys canoedd a miloedd o aelodau am bob un, uh, yn cynnal gorymdeithiau, cyfarfodydd cyhoeddus, protestiadau cyhoeddus allan yr ystydoedd, um, mewn ffordd gwleidyddol iawn iawn wrth gwrs. A dyna oedd rhywbeth pwysig gyda fe, achos nid oedd y sffer gyhoeddus yn addas i fenywod yn ôl syniadau'r cyfnod. Felly, roedd hyn yn heriol iawn iawn, falle bod yn uh, filwriaethus hefyd. Ac wrth gwrs, yn cynhyrchu lot o propaganda, lot o ddeunydd ymgyrchu hefyd, fel papurau newydd a chylchgronau, fel pamffledi, a llythyron i'r papurau newydd, neu sebau yn cael eu cyflwyno i Lywodau Seneddol a'r Llywodraeth hefyd. Felly, oherwydd yr holl weithgraddau gwleidyddol hyn, falle bod modd ystyried y suffragists, yr adain cyfansoddiadol yn filwriaethus hefyd. Oce, beth am portreadu milwriaethusrwydd yn y cyfnod 'na? Wel, fel da chi'n gweld fan hyn, um, roedd y mudiad yn erbyn y bleidlais i fenywod uh, yn, gyn yn cynhyrchu uh, cerdiau post uh, fel hyn, a oedd yn aneliad dan seilio'r mudiad dros y bleidlais. Felly, fel da chi'n gweld o'r delweddau, uh, roedd y mudiad yn erbyn roedd bleidlais i fenywod yn trio awgrymu um, Bod y syffragetiaid am ein gwirionedd unrhyw un oedd uh, yn rhan o'r ymgyrch falle, um, a tanseilio'r bethynas rhwng y rhywiau, uh, a mynd yn erbyn syniadau ynglyn â rolau addas menywod yn gymdeithas ar y pryd. Felly bydde syffragetiaid er enghraifft, uh, trwy eu um, ymgyrchoedd cyhoeddus, gwleidyddol, milwriaethus, yn esgeuluso ei dyletswyddau domestig fel mamau, fel gwragedd yn y tŷ. Hefyd, os ydych chi'n gweld yr un yn y canol ar y gweilod, mae yna rhyw fath o syniad bod ffeminyddion ar y pryd, a syffragetiaid yn enwedig, falle cysau dynion. um, a bod rhywbeth yn bod gyda nhw. Maen nhw ddim quite yn ddigon benywaidd. Um, a bod angen iddyn nhw cofio a'i rolau nhw a ti o behafio yn fwy fel menywod ar y pryd. Mae'r cerdiau post hyn a deunydd tebyg, wrth gwrs te, yn trio yn, yn gwneud ymdrech i danseilio'r mudiad a, ac i godi wrth gwrthwynebiad i'r mudiad yn ystod y cyfnod. Ond hefyd, falle ai bod nhw'n creu rhyw fath o syniad o suffragetiaid y meddyliau'r cyhoedd ar y pryd hefyd. Um, yn bodriadau, wrth gwrs, ond hefyd falle bod yn uh, cael effaith ar y ffordd roedd pobl yn deall y pethau hyn hefyd. Ar y llaw arall, roedd y syffragetiaid eu hunain yn portreadu eu hunain a'u hymgyrch mewn ffordd hollol, hollol wahanol, fel byddwch chi'n ddisgwyl. Felly dyma cloriau, cyhoeddiadau gan y syffragetiaid, a, a mae'n rhoi rhyw argraff hollol, hollol wahanol. Felly, ar y chwith, er enghraifft, uh, rhyw fath o bortread o syffragetiaid oedd yn cael eu cacharu fel prisoners of war, uh, cacherorion rhyfel, um, sy'n ddramatig wrth gwrs, ond hefyd um, yn trio codi profil ei achos nhw yn trio uh, sicrhau uh, rhyw fath o gefnogaeth iddyn nhw hefyd. Ond eitha diddorol i weld, uh, rhywbeth eitha cyffredin yn, uh, pro, yn propaganda ar y syffrigetiaid, oedd y syniad yma o defnyddio uh, delweddau a syniadau uh, canloesol, er enghraifft, uh, i bortreadu'r syffrigetiaid a'r achos. Uh, falle bod nhw'n cyfeirio at uh, Joan of Arc yno. Ac ar y dde, Emily Davison oedd wedi marw yn ei phrotest hi yn erbyn, uh, yn erbyn y sefyllfa ac um, wedi trio rwystro ar ceffyl y brenin, fan hyn yn cael ei patriadu fel Merthyr. Uh, rhywun oedd wedi uh, colli ei bywyd yn yr achos, uh, achos, achos pob uh, achos angen rhyw fath o ferthyr. Uh, I ddarparu rhyw fath o ysbrydoliaeth, rhyw enghraifft o hunanaberthu uh, er mwyn symud menywod eraill i ymuno ar ymgyrch ac i brotestio dros hawliau menywod hefyd. Uh, yn debyg iawn iawn, posteri eraill uh, Women's Social and Political Union, hynny yw y syffrigetiaid, eto yn dangos dioddefaint uh, y syffrigetiaid, oherwydd yr awdurdodau, unwaith eto, er mwyn profocio rhyw fath o ymateb gan fenywod eraill a dynion falle, uh, er mwyn uh, gwylltio menywod eraill, uh, i beswadu nhw i uh, ymuno ar ymgyrch ac i ymgyrchu dros y bleidlais ei hunain. Uh, a dwi'n siŵr bod uh, propaganda fel hyn, posteri fel hyn yn effeithiol iawn iawn. Ond unwaith eto, maen nhw'n bortreadau o syffredietiaid a'u milwriaethusrwydd, ac mae'n dylanwadu ar y ffordd roedd pobl yn deall milwriaethusrwydd yn y cyfnod hefyd. Felly, yn bwysig i ni fel hyniswyr i ystyried delweddau fel hyn, a wedyn trio rhoi cyfrif am ei effaith ar bobl oedd wedi gweld nhw yn y cyfnod. Heblaw'r cyfnod ei hun, mae'n bosib i weld sut mae haneswyr wedi deall milwrwythrwydd a wedi gweld e mewn ffyrdd hollol, hollol wahanol. Felly, dyma George Dangerfield, mewn llyfr hanes Lloegr enwog iawn iawn, wedi cyhoeddi yn ôl yn y cyfnod rhwng y rhyfeloedd, oedd wedi uh, patriadu i'r Pankhursts, uh, Emily Davison a'r syffrigetiaid mewn ffordd anffafriol dros ben. fel dych chi'n gweld, yn trio awgrymu bod syffragetiaid yn dioddef rhyw fath o wallgofrwydd, eu bod nhw'n hysterical, yn cael sterics, um, a dyna oedd achos uh, ei ymddygiad nhw. Um, fel dwi'n teud felly, rhyw ffordd eitha pwerus o bortreadu milwriaethusrwydd sydd wedi cael effaith. Mae'n bosib i ddod o hyd haneswyr eraill yn ysgrifennu'n y 1970au er enghraifft, uh, haneswyr gwrywaidd fel, uh, fel mae'n digwydd, uh, enwaith eto yn portreadu'r syffrigetiaid fel hyn, uh, fel pobl uh, hollol wallgof, uh, heb reswm, yn llawer rhy emosiynol, uh, ddim yn gallu rheoli eu hunain ac yn byhafio mewn ffordd addas. Ond, wrth gwrs, mae haneswyr eraill wedi gweld y pethau hyn mewn ffordd, mewn ffordd hollol, hollol wahanol. Haneswyr ffeministaidd, er enghraifft, wedi creu, uh, wedi rhoi argraff hollol wahanol o'r syffrigetiaid a milwriaethusrwydd. Felly dyma Susan Kingsley Kent, er enghraifft, hanesydd arbennig o dylendog, uh, yn sgwennu am y Women's Social and Political Union yn y cyfnod na, a yn sgwennu amdano fe mewn ffordd positif, fel fyddwch chi'n gweld falle, ond hefyd yn dangos pa mor bwerus oedd uh, y milwriaethusrwydd a pa mor bwysig oedd e. Oedd um, berswadio menywod eraill i ymaelodi ar cyrff uh, ymgyrchu a gyrru'r ymgyrch ymlaen. Um, felly, unwaith eto, uh, mae yna rhyw fath o wahaniaeth yn y ffordd roedd uh, milwriaethusrwydd yn cael eu portreadu, yn cael eu deall uh, gan haneswyr yn debyg iawn iawn i'r sefyllfa uh, yn ystod yr oes adfodaeth hefyd. Mae hynny wedi codi'r mater yn y cyfnod ei hun a wedyn yn ngwaith haneswyr ers 'ny, o i ba raddau oedd milwrithusrwydd y syffragetiaid yn niweidiol i'r ymgyrch dros y bleidlais. Um, mae'n bosib i weld trwy gartwnau fel hyn, uh, bod pobl ar y pryd falle yn awgrymu bod uh, milwrithusrwydd yn niweidiol i'r achos, achos roedd yn codi uh, gwrthwynebiad i'r ymgyrch. uh, gan ddynion yn, um, yn, yn arbennig a oedd mor grac gyda'r uh, dulliau meddwriaethus. So mae hynny wedi dod trwodd ar y pryd ac wedyn yn gwaith haneswyr hefyd. Yn aml iawn iawn, fel dwi'n deud, uh, gwaith haneswyr gwrwaidd. Uh, ond eto mae, fel dyn ni wedi gweld efo Susan Kingsley Kent, uh, a Sandra Stanley Horton, uh, mae'n bosib i ddeud bod uh, rai haneswyr, yn enwedig haneswyr ffeministaidd, wedi bod llawer mwy positif am ddylanwad milwriaethusrwydd a wedi awgrymu ei bod wedi helpu cadw'r mater ar yr agenda, agenda newyddion a'r agenda gwleidyddol, uh, wedi cael effaith positif iawn iawn, uh, uh, wel, menywod yn ymaelodi, a ymuno ar ymgyrch yn ymaelodi gyda'r cyrff ymgyrchu, uh, ac wedi creu rhyw fath o ymwybyddiaeth uh, ffeminydd a ffeministaidd hefyd ar y pryd, uh, ac felly yn rhywbeth pwysig iawn iawn. Falle mae lan i chi be dych chi'n meddwl. Falle dylech chi uh, astudio'r ffynonellau greiddiol a wedyn darllen gwaith eilaidd haneswyr a dod i ryw fath o gasgliad ac ar y cwestiwn yma am i ba raddau roedd milwriaeth isroedd yn niweidiol i'r um, i'r ymgyrch. Falle bod, bod gyfle dych chi'n gwneud ni uh, os dych chi'n dod i'r adran a wedyn astudio hanes uh, ar y diwlau hyn. Beth bynnag y casgliad, uh, mae'n amlwg yn fe, fel dwi'n siŵr ydych chi'n gwybod, bod y bleidlais wedi dod yn 1918 yn rhannol a wedyn um, llwyr wedyn 1928. O 1928 ymlaen, uh, roedd menywod i gyd uh, yn cael y bleidlais ar yr un termau a dynion, ac felly o'r diwedd wedi cael y bleidlais. I ba raddau mae milwriaethusrwydd yn cyfrannu at hyn yn gwestiwn da. Yym, unwaith eto, falle bod angen i chi dod i eich casgliadau eich hunain uh, wrth uh, ateb y cwestiwn. Oce, okay, wel gobeithio bod y ddalaeth wedi bod yn ddefnyddiol er mwyn rhoi syniad i chi y fath o beth o beth ydyn ni'n wneud yn yr adran a sut ydyn ni'n dysgu'r uh, pynciau dan sylw. a gobeithio wedi rhoi um, argraff da o'r materion dyn ni'n astudio a sut dyn ni'n gwneud ni. Oce, okay, uh, hwyl am y tro.